Rhif tri, o iachawdwriaeth gadarn. Mae rhaid i fi gyfaddef fod gwahaniaethu rhwng y tri emyn sy'n dod i'r brig wedi bod yn dipyn o job. Falle na gewyn rwydd bob amser i esbonio pam fod emyn, neu ddarno farddoniaeth, neu ddarno gerddoriaeth yn cydio'n rwyn, dim ond ei fod e yn cyffwrdd â'r galon. Wel, rhywbeth felny yw hi gyda fi a'r emyn sy'n dod i'r trydydd safle, o iachawdwriaeth gadarn, o iachawdwriaeth glir. Dyw e ddim yn emyn mor gyflawn o bosib â'r un sy'n dod i'r ail safle 'da fi, a dyw e ddim mor ddramatig â'r emyn sy'n dod i'r brig. Ond y mae'r emyn yma, a thôn o didog David Jenkins, Pen Lan, yn llwyddo i gyffwrdd â mhen ac anghalon i. Mae'n siŵr taw mewn cymanfa neu gynulleidfa fawr o ryw fath o leia, y canes i'r emyn am y tro cynta, achos dyw e ddim yn emyn i'w ganu bob Sul mewn capel bron yn wag heb lot o gantorion. Rhif dou. Mi dafla maich oddi ar fy nghwar. Yr emyn fu'n gosod yn yr ail safle o bosib yw emyn mwya cyfarwydd Williams Pantycelyn. Mi daflamaich oddiar fy ngwar wrth deimlo dwyfo loes. Dyma'r emyn ddathu'r brig yn y Pôl Piniwn gynhalwyd yn 2008 ar gyfer Dechre Canu, Dechre Canmol. Dyma hefyd un o delynnogion perffeithia yr iaith Gymraeg yn ôl John Morris Jones. Mae popeth yn yr emyn hwn. Gonestrwydd Williams am ei euogrwydd, darlun o Iesu'n marw er ei fwyn, a'r diweddglo hyfryd a syfrdanol o Winfyd. Yn ytrach na mod i'n doethinebu mhellach, beth am ddarllen yr emyn yn ei gyfanrwydd fel ag y mae e yn yn llyfre myne ni heddi. Mi dafla maich oddi ar fy ngwar wrth deimlo dwyfol loes. Euogrwydd fel mynyddoedd byd drin ganu wrth dy groes. Os edrych wnaf i'r dwyrain draw, os edrych wnaf i'r de, ymhlith a fu neu ynte ddaw, does debyg iddo fe. Fe rois ei ddwylo pur ar led, fe wisgodd goron ddrain, er mwyn i'r brwnt gal bod yn wyn fel hyfryd liain main. Esgyn a wnaeth i entrych nef i eiriol dros y gwan, fe sugna fenau dinau'n lân i'w fynwes yn y man, ac yna cafwyd gydag ef panêl y byd ar dân, Ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Rhif un. Enynaist yn of dan. Felly os yw perffeithrwydd yr emyn mi daflamaich ond yn cyrraedd yr hail safle, shwt y mae'r emyn enynaist yn of dan perffeithiaf dan y nef yn dod i'r brig? Wel dyma un o'i emynau mwya dramatig yn yn farn i, ac mae'r briodas rhwng y geirie a'r dôn yfeinol yn drydanol. Mae'r profiad o ganu rhai emynau yn gallu peri rwy'n glosio yn fwyfwy atyn nhw, a dyna oedd yn hanes i a'r emyn hwn. Yr achlysur oedd Gwasanaeth Lansio Caneuon Ffydd yn Aberystwyth ar y degfed o Chwefror 2001. Myfyriwr ôl-radd o'n i ar y pryd, wedi dechrau ymddiddori o ddifri ym myd yr emyn ac wedi dechrau profi beth yw Cristnogaeth go iawn. Oherwydd mod i'n perthyn i gynulleidfa fach wledig, do'dd dim cyfle i ganu'r emynau mowr, yr emynau cymynfa fel yr emyn hwn. Dychmygwch y wefr, felly, o fod yn rhan o'r gynulleidfa yn Neuadd Fowr Aberystwyth yn morio a canu'r geiriau 'ma. Emyn sy'n bendant yn adlewyrchu profiad personol Williams Pantycelyn. Wel, dyma'r gwrthrych cîn, a'r dyma'r awr a'r lle gysegraf i fy hun yn gyfan iddo fe. Nage pawb sy'n cael y profiad o'r awr a'r lle o ddod i adnabod Iesu. Fe wyddon ni i Williams gael profiad fylni ym mynwent Talgarth yn gwrando ar Howel Harris yn pregethu. Ond wath beth am y shwt a'r pryd, dyma emyn pwerus i ni gyd, ac mae'r diweddglo yn hyderus ac yn gwbl bendant. Ffarwel, ffarwel bob eiglin mwy, mae cariad Iesu'n rych na hwy.